Salam aýykum. Seret, özüň barada biraz aýdyp berseň, Patamu şda wara, kontent näile, Rossiýadaky gezip gören adamlar, işläp gören adamlar, kakoýto bir derejä ýeten adamlar, şolar bilen interwýu görnüşde podkast, w opşum formatyna-da görýän adamlar, seredýän adamlar özleri soňabaka düşünmekleri ahmal häzir bir bäş-alty wideo planda bar. Men möwlam,
özüm daş oguzdan.
Uniwersiteti Türkiýede okadym. Soň Orsýete gelip, Orsýetde bir okuw okadym. Lomonosow adyndaky MGU-da magistratura okadym, biznes analitika we finansy döwlet dolandyryş fakultetinde. Soňky on bäş ýyldan bäri önümçilik we söwdanyň içinde. Öz esasy ugrum senagat inženerligi bolansoň, önümçiligi gowy görýän. Ilejiligi gowy bolansoňam, bereketliligi gowy bolansoňam söwdany gowy görýän. Şonuň üçin şu iki işiň içinde. Öň gowy näçe ýyldan bäri. Pul bar ýerinde senem barda garaz. Aý hawa.
Onda Türkmenistanda göni birinji düşen ýurduň Türkiýe bolýada ha? Olam okuw üsti bilen uçduň. Hawa entek on, ýaňy on alty ýaşymdadym men okuwa Türkiýe gaýdamda. Birinji. On alty ýaşyňda nädip gaýdyp bilýäň ot gaýdasy? Aý, şo wagt gaýdylýar-da.
Eý, eger sorag göwnüňe ýaramasa, arkaýyn geç, men jogap berjekkä diýip bilýänsiň. I işo moment, soraglar öňünden hiç hili dosta neme edilen däldir, okadylan däldir. Eşitdim, käbir interwýu alýanlar zat edýänler, öňünden sorag gosta oklap, tipa saglasowat edip, ine şu soragyňy aýyr, bu soragyňy jogap berjekkä, muny gluboko girjekkä. Ony özi soragam zakaz edibilýär dagy, nedirlik eken. Hawa, hawa, şeý eşitdim alýa, bar eken şon ýalak nemelerem. Şoň üçin, karoçe, me za çesno, entä soraglary, zatlary görenok. Hawa, on alty ýaşym doldurymdan soň, on ýedi ýaş, ýa on ýedi ýaşyň içinde-de, uje nawernost bilen uçup bolýardy. Ekzamene diýip gitdik. Türkiýä bardym, Stambulda galdym bir ýyl, ol ýerde ýükçülik etdim. Näçinji ýyllar?
Sözüň bölýänem bar. Oža iki müň sekiz töwerek bolýada. Iki müň sekizinji ýylda oža Turkiýada bir ýyl işläp gördüňdä. Hawa, ýükçülik etdim.
Ondan soň şo ýükçülik eden firmamda hemişe buhgalter oturan ak hudaý ýerinde ýaňky perwiçkada oturan. Ýük kabul edilýäni, irsal edýäni, ýaňky nakladnoý ýazylýan. Şo zatlar üçin soňundan özüm kompýuter bilemseň öwrenip zat edip özüm ýazyp başladym. Soň buhgalteriýasyny ýöredýädim. Soň tutuşlygyna firmanyň eýeleri gelenokdy. Firma diýýän kiçiräk bir Ona näçe adam optym toçka. Rasiýa nädip geldiň? Kim kömek etdi? Näme sebäp boldy? Sözüň bölen o edil orsýede gelýänçä kän istoriýa bar o ýerde. Uniwersitetiň mejnarodny oddelyndan bir zaýawka bölen haýyşnama we häkimlikde orsýetden baran bir delegasiýa gitlik etdim rus dilinde. Şo wagt men rusça bilýän ekendigime düşündim ýene öň bilemokdymykam diýip ýördüm. Soň bir tekstil firmasyna optowy menejer bolup işe geçdim SNG regionyna. O ýerden tekstilden haly firmasyna geçdim. Ýene şo ýerde esasan gazançlar başlady. Gowja gazanýardyk. Puluň nämedigini duýan wagtyň. Onsoň mezilligiň başlan wagty diýeli. Soň ýadadyk elbetde. Okuwyň ýedinji semestrini gutaryp okuwy taşladym. Dördünji kursuň soňky semestri. Hiç kile maslahat beremokdyryn, ýöne men öz istoriýamy aýdýan, sebäbi o wagt bir özümiň pulum bardy. Mhm. We şo wagtam Job Zuckerberg ýene bir zatlaryň Bezosyň ýene bir zat hemmesi okuw taşlapdyr, Microsoft. Şu moda döwri, okuw taşlasaň milliarder bolýan düşünjesiniň moda döwri. Türkmenistana geldik, gurluşyk etdik, pul ýitirdik. Islendik adamlarda bir kynçylykdan gaçma diýen zady bar-da. Обычно prokrastinatsiýa näme? Bir etjek işiňi soňa goýmak. Haçan edýäs biz şol zady? Haçan şol şol zat bilen ýüzleşesimiz gelmedik bolan ýagdaýynda, şondan gaçmak üçin işi soňa goýýas. Gurluşykda pul ýitirdim we men şol kynçylykdan birje ýolum bardy, men şu ýerden daşlaşmalydym we e, Türkiýe gidesim gelenokdy. Hä, Türkdenem ýadapdym. Soň Orsýede geldim. Bir ýer kömek etdi. Hiç kim kömek eden ak.
Üç günüň içinde gaýtdym gaýdamda da. O wagt turistik wiza alyp bolýardy. Agentda dokument tabşyraňda üç günden soň uja wizaňy berýärler. Bir aýlyk. Şoň bilen gaýtdym. Bärik geldiň MGU. Ýok.
Bäri gelip, bäri gelemde men hiç zadym ýokdy. Men hemme zadymy ýitirdim, noldan geldim. Türkmenistanda goýun guradyň, hemme dawa jemlän zatlaryňy ýitirdiň. Soň pulma bäri geldim.
Aha. Moskwa geldim. Aý şondan hem başlady, şondan bärem öz işim bilen meşgullanyp ýörün diýsem hem bolýar. Gelen wagtym, öňler men halyda, tekstilde işlän döwrümden galan partnýorlar bardy, elbetde. Ýöne men öňki döwrüme seredenimde, men olar bilen jaňlaşmagy özüme kabul etdiribilmedim. Iň aňsat ýoly gurluşyk. Gurluşykda elimdenem hiç zat gelenok, elbetde, zatýrka edýärdim. Diwaryň ýüzüni kraskalamak üçin iň soňky etap, soňky etap öýdýän ýalňyşmasam. Nazdaq bilen nazdaq, nazdaq bilen geçen ondan soň gurun gruntowka pokraskada. Şol zatirka diýerdim. Täze başga zat gelen awelinden e, mikserda zat garýan. Onam bolaşdyrýan, ýa suwuk bolýar, ýa goýy bolýar. Iň gowusy sen zatirka et diýip, maňa zatirka etdirdiler. Aha. Bir ýarym aý zatirka etdim. Soň e, diplom iş ýazyp başladym, referat ýazyp başladym. Mysal üçin, aýdaýyn, e, Rudende iňlis dili lingwistika ugruny okaýan bir gyz üçin diplom iş ýazdym. Kanadadaky fransuz bilingual çagalaryň iňlis dilini öwrenmeginde çekýän kynçylyklary diýen temada bu ýerde lingwistika, iňlis diliniň lingwistikasy, o ýerde Kanadadaky fransuz çagalaryň iňlis dilini öwrenmekdäki kynçylyklary hakynda da. Öýde başga dil, köçede başga dil. Garaz,
sözüň ölen türkmen gyzymy?

Pikiriňi ýazýaň. Fakt gerek däl. Çeşme görkezýäň, şo çeşmänem ýoýýaň, saňa diplom iş. Sen lingwistika, ekonomikada aýratyn bir açyş etjek bir gümanyň ýokmyka diýen. Galyberse-de, özüň şeýle oýlanyşyp görseň, diplom işini zakaz eden adama kän bir açyş gyzykly däl-de, onuň üçin galoçka gerek. Biznese nädip girip gitdiň? Söwda nädip başladyň, şony biljek bolýan. Iki müň on ýedi töwerek şo wagt güýçli bir moda boldy. Orsýetde gezenler bilýändir. Portmone satylýardy. Gapdalynda sagady bilen. Bir müň, bir müň ýedi ýüz rubl. Ýa rýukzak satylýardy. Odnostraniçnik saýtlardan, lending peýj, ýeke sahypadan ybarat saýtlaryň bum bolan döwri. Bir müň ýedi ýüz rubldan satylýar. Zakupkasy alty ýüz rubl. Saýt ýasaýaň. Başda satyşa öwrendim. Satyşa öwrendim, onam özüm elbetde, şol öz uguruma näme edip bolar diýen, nädip biznes başlap bolar diýende dropshipe dogry geldim. Şo dropshipde-de nähili, saňa taýyn saýtlary berýär, özüň reklama gaýnat etmeli. Zakaz gelen wagty puly saňa gelýär, postawşik özi towary äkidip berýär. Balans berip goýýaň, mysal üçin bir on-ýigrimi towar üçin pul geçirip goýýaň, zakaz gelen wagty postawşigiň özi göni kliýente ugradýar. Soň ýala edip başladym. Soň marketinge gyzyklanma döredi, saýta stroýeniýa, IT uguruna gyzyklanma döredi. Şeýdip, şeýdip söwda başda marketing biraz şony ýalak bir ugurlar bilen özüm işläp ýördüm. Soň ondan mümkinçilik käm bir gaty ýokdy da, ýa ýaňy başladym entek günüň çaramaly. Ýogsam ýaman garaňky görünýändir.
Ondan hem garaňkyrak döwürlerimiz boldy. Moskwada kim bar, näme edip ýörler, bir gyzyklanyp gördüm. E, Döwlet House diýip bir türkmen oglanlaryň açan bir magazyny bar eken, haly magazyn. Ne oturamak, owa. Türkmenler hem işýär şonda. Owa, derek türkmenleriň magazyny. Şo ýeri bardym, gapydan almadylar. Men hem mini rolik ýasadym bir minutlyk. Oturyp kontent plan ýazdym, marketing plan ýazdym. etmeýän işlerini minuslaryny plýuslaryny görkezip siz şuny edýäňiz ýöne şuny etseňiz şuny ýarak boljak men näme etjegimi bilemok ýöne maňa iş beriň men w lýubom sluçika ideýne bolsada bir zatlar edibilerin diýen pikir bilen kreatiw ba mende diýip bardyň e, ýüzlendim elbetde almadylar soň e, yzarlap otyrdym tema limitet e, berdi magazyny bar eken oňa ýaňy çykyp başlan döwürleri ýalňyşmasam bilemok anyk Magazyna bardym. Özi ýok eken. Türkde diýdiler. Ýene bardym, ýene bir iki hepdeden Türkmenistanda diýdiler. Iň soňunda nastal moment kegde men şo bar wagtyna tutdum. Maňa iş gerek. Olam Instagramdan söwda edilýän döwri. Bolýamy, zerur bol al Instagramdan jogap bermeli. Aý bir gün işledim, iki gün işledim, nerwim çydanakda ýa men postaýanly perepiska oňaramakda. Aha. Kompýuterden ýene bir zatdan. Onsoň ideýini pikirler bilen gelip başladym. Onsoň berda e, diýdim men, özüm potwierdzat eder. Men bu zady etmäýin. Men täze naprawleniýa başladaýyn, optowy naprawleniýa. Tä men öňe optowy işläp gördüm. Satyşy bilýän, marketingi bilýän, saýt ýasap bilýän, reklama bolýan, düzüp bilýän.

şeýle çözülýärdi mesele. Soň ony Odel razwitiýa diýip atlandyrdyk. Odel razwitiýa bolandan soň men ideýalarymy has teklip etmäge mümkinçiligim boldy. Mysal üçin, skladskoýe hraneniýa meselesi bardy. Skladskoýe hraneniýa moý sklady wnedrýat etdik. Bilemok, kuhnýasyny aýdanym kak ýeşdä. Men öz öz pikirim elbetde, skladda biraz düşünişmezlik, towaryň ýaňky ýiten ýagdaýlary ýene bir zat bolýar. Şol zatlaryň öňüne geçmek üçin elbetde islendik biznesde-de boljak zatlar olar. Ondan gaty görüp oturmaly däl. Şolaryň öňüne geçmek üçin sistema uçota IDNS ýalyk MoiSklad diýip bir programmany wenedýad etdik. Ştrih kodlary ýola goýduk. Kassa wenedýad edildi. Türkmenistana dolanmaly boldum wizam üçin. Şondan soňam el yzyma gelemde-de uje men maňa başga bir iş teklip geldi we men öz ugruma dowam etdim. Ol işem bir magazynyň Orsýetdäki pristawitelstwosyny ýöretmek hakynda. Magazyn açyp bermeli, gurluşygyna seretmeli, tutuş söwda seretmeli. Türkmen oglanyňkymy?

Meň bir prinsipim bar, men boldugyndan günäni özümden gözlejek bolýan, sebäbi men eger şu günäni özümde tapybilsem, düzedibilsem, diýmek şol meň toçka rostym bolýar. Boldugyndan özüme goýjak bolýan günäni. Imенно ýöne şul brendde ýöredibilmedik diýen nemäni men özüm näme ile obýasnit edýän, düşündirýän. Olam döwre göräräk dowam etmeli biznesi. Mümkinçiligiňem ýatdan çykarmaly däl. Oglanlar görseňiz gaty görüşmäň meň öz pikirim ýene. Başda başlan wagtyk instagram ýöretmeli instagramdan satyş edeli diýlen bir teklip bilen gelemde sen adidasyň instagramdan satyş edenini gördüňmi diýdiler. Adidas bilen deňeşdirmek hakynda gürrüň ýok. Bolýa onda adidasyň litsosy mysal üçin kim messimi ronaldomy kim bolsa. Dawaý onda şony tutaly. Onsoň mysal üçin ýene bir zat internet magazyn neme etmek üçin düzmek üçin gaty uzak möhlet wagt ýitirdik. Şeýle na kolenkah edip boljakdy. WordPress-de netijede men özüm etdim WordPress-de şony bir şablon satyn alyp, platform. Men özümde günämi goýýan ýerim jogapkärçilik alyp özüm soraman utýozlar etmeli ýerlerim bolupdyr diýip pikir edýän häzir. Mysal üçin men birine şular ýalak bolup ynanan bolsadym, käbir meseleleri özleriniň okeýläp ynanan adam özlerini reşat edip ýöremegini isterdim. Ýöne men her bir detaly utýozlar etdirjek bolup bir hepde 10 gün garaşýan wagtlarym bolýardy. Netijede-de iň gowy utuş temany ýapalla boldy-da, şoňa geldik. Men özüm günäsiz diýemok, meniň öz günä özüme goýýan ýerim, onda jogap, has kän jogapkärçilik alan bolsadym, käbir meseleleri özüm çözüp, şuny şeýtmesek bolmaýar diýip, has çürt-kesik hereket eden bolsadym, başgarak bolardy belki. Şu wagt näme edýäň? Näme edýäň?
Näme bilen zanimasiýa edýäň? Şu wagt marketplaýslarda tovar satýarys. Öz sweýkamyzy açdyk. Önümlerimizi özümiz tiker ýalyk. Daşary ýurtdan garaşmak wagt alýar, kyrk gün, elli gün wagt alýar. Ýönekeý türkden zakaz edeňde-de iki hepde tikimine, bir hepde-de logistika wagt alýar. A towar out of stock bolsa towar gutaran ýagdaýynda uje reýting gaýdyp başlaýar towaryň ikinji saýypa bäşinji saýypa geçenden soň söwdaň gitdi biläýdä sen her bir towary topa çykarmak üçin kän güýç sarp edýäň birje gün hem towaryň ýok bolsa bir mimik ýok bolsa daže towar nola da düşmesin on bäş sanysy galsa uje seň towaryň uçdy hasap edäý muzra täzeden galdyrmak üçin ýene şonça energiýa sarp etmeli onda köpräk mykadýan meň pikirimçe täzeden galdyrmak üçin. Hawa, kä wagt has köp güýç sarp etmeli bolýaň, sebäbi sen uje bir pozisiýadan yza gaýtdyň. Oň bir sebäbi bolmaly diýen düşünje bar. Täze towary çalty galyp bilýär, gaýdan towary galdyrmak has kyn bolýar. Şolardan ýadabam, gelen netijäm, şweýkany öz şweýkany tiken sehimizi açmaly. Nesip edenden Nesip edenden 20 sany iş ýer emele getirip otyrys. Gönümel işgär. Gapdaldan hem koswenda da ýene bir 3 adamlyk dagy iş bolýar. Täze iş ýerler sozat edýäs. Bir logistika naprawleniýa başlatdyk. Şu wagt şu Orsýetiň içinde marketplaýslar bilen işleşýän firmalar towarlaryny Moskwadan segsen kilometr, ýüz kilometr uzaklykdaky skladlara eritip tabşyrmaly. Onuň üçin hem her kimde-de bir uly maşyn ýok. Obýomdan satyş edýän, skladdan satyş edýänler üçin bir sany portal emele getirip, şo portalda-da registrasiýa edýärler, özüniň ýüklerini zaýewit edýärler. Biz hem şo ýükleri ýygnap, skladlara tabşyrýarys. Şonuň ýaly logistiki ugurlaryny açdyk. Ýene şu marketpleýsiň töwereginde. Öz şweýkamyzda-da ýene-de şu marketpleýsde eşik bilen gyzykla e, zanimasiýa edýän adamlar üçin bize suratyny okaýarlar. Şeýle surat üçin şuny şuny tikmeli. Näçe sany? Azyndan 200 sany zakaz alýas. Özümiz upakowka edýäs, ştrih-kod diýilmeýäs, paketleýäs.
Opşin, ertire madgrusk berip taşlap gaýdýas. FBS-den gündelik zakaz bilen işlejek diýseler günde Ertip tabşyrýas, fulfillment bilen, fulfillment de maýçy. Fulfillment de maý bolýar. Hawa, hawa.
Aýda sredni näçe gazanýaň? Ýesi ni sekret bu. Eee, men bu ýama gaty gowy jogaby bar şoňa. Aha.
Biznes ýöredilende, telekeçilik edilende, şol telekeçiligiň, şol entity, şol guramaň, magazynjyk bolsun, giden bir firma bolsun, şoň zadyna bölek göz bilen seretmeli. Iň uly ýalňyş o biziň oba ýerlerinde magazinler bar hemişe şo magazin obýomynda men çagalyk döwrümden goňşym magazin açýan bolsa häzir barsam ýene şol şol alty kwadratyň içinde oturandyr şol bir öňki prilawkasy sebäbi kassaň puly meň pulum diýip seredýä a men näme edýän men özüme aýlyk ýazýan netijede men özüme ýazan aýlygym srednýe orsýetdäki bir srednýe statistiçnyý upravleniýet alýan aýlygy iki ýüz müň rubl aýlyk alýan men özüme iki ýüz müň rubl aýlyk ýazýan aýda iki ýüz müň rublymy alýan galan zady hiç zat edemok Ýanwar fewral aýy bolýar. Söwda pes aýlary. Şonda da iki ýüz müň ýazyp bilýäňmi özüňe? Edil hem şol meselänäm çözýär. Aý özüňe aýlyk ge bellemek. Sen balaý alaňok ýöne sen kassada bir aborotyňa pul bar we sen eliňdäki boş puluň hemmesini ulanaňok aborota. Sen kassadan alýaň. Işlesin işlemesin sen özüňe başga bir ýala gazyp seretmeli. Hawa.
Sen kak budda bu işgär ýaly. Hawa, men özümi özüm işgär ýaly seredýän we özümi özüm kontrol edibilýän, islänimçe özüme sögünibilýän. Men häzir bir başlyk tutsam işime, men şoňa agzyma geleni diýibilmerin, ýöne men özüm özüm bilen düşünişip, gije-de işläbilýän gerek bolsa, ýigrimi dört sagadam boldugyndan şu ýerde ýatybilýän, ýatmaga-da ýerimem bar. Men aýda iki ýüz müň rubl gazanýan. Iň uly top pik firma hökmünde.
Çisti pribl interes. Hmm, bir aýda. Bir aýlyk iň uly prodažymyz 31 million rubl w prodažah. Ýebitda Bir hasaplanda alty million töwerek bir zat bolupdy. Birje sapar, ikije sapar. Nädip boldy bilemok. Gaýtalap bilýänmi bilemok. Arzuw edýänmi hawa, gije düýşüme girýärmi hawa. Bir aýdaky çisti pribylyň alty milliondan geçdi. Bir ýekeje sapar şon ýalak bir waka boldy. Ýöne ol wagt men özüm alyp özüm edemokdym. Bir gowy tovar emele geldi. Söwda boldy. Postawşigimiz skladynda näçe gerek diýseň tovar bar. Alýan, ugradýan, alýan, ugradýan, indiki hepde puly gelýär, postawşik bilen hasaplaşýan. Şol obýom bilen işledik. Ene, ene häzir ol postawşigim hem ýok, olar ýaly towarym çykaryp bilemok. Çykarjak towarymda-da şolar ýaly arkaňda bir daýaw bir postawşik bolmasa, işläp, işlemek kyn bolýar. Ewa, sadawada barsa. Awa sen häzir otuz milyon pul sana şunda täze tikdim. Mümüşdük we erti zakaz etsem 10 günden tam. Yine 5000 getirýän problema däl diýe. 2 günde marýan bolýan ay beýleki wal bersi. Alyp gitdi. Awa, şuň üçin şu zady açdym men häzir. Seh. Seh açdym. Häzir etjek zadym müňläp müňläp tikip tikip basyp goýaryn. Özüm özüme pastavşik bolmakdan başga çäre ýok. Ýa nesip bir zat ederis. Awa, ugruna bolsun. Ugruna bolsun.

analitika görä seredeňde pribyl getirjek kompaniýa bolup biler. W opçim i celom şu wagyt öz sastoýanýaň i nähili kompaniýalara degişli ýeriň bar seň Möwlam Amanowyň degişli ýeri bar.
Men edil öz sastoýanýamy şu wagyt ocenit etmek islämok. Ederlik derejede kabul edemok sebäbi eger bir şul ugurda bir zat etmeli bolsa entäk birinji basgançakda-da göremok özümi. Ýaňy başladym hasap edýän. We etmäli etmeli gaty kän işlerim bar. Primerno elli milliondan känmi azmy? Imm şota görek bardyr. Jemina hasaplaňda. Şota görek.
Dawarlar,
ulaglar ýa-da mysal üçin şu durşuna şu zady bir satylan ýagdaýynda emele geljek pul hökmünde seretseň hawa. Ýöne bular likwitt däl, bular nagt pul bir duran bir pul däl. Iň bärkisi bir bir biznes satmak üçin hem azyndan alty aý due diligence hasabat anyklaşma audit gidýär. Analitika, biljaýşy nemeler, haçan okupaymiz boljak. Jemläp alanda häzir şu wagt Türkmenistanda bir sany firmam bar, kiçiräk gurluşyk işini edýän. Orsýetde dört firmam bar. goşmaça özüm inwestor passiwny inwestor passiwny dolýada bir sanak firmada ýigrimi prosent dolýam bar print peçat peçatny firmada şu megafon swizno ýene bir zatlaryň hemmesiniň içindäki telefon çehollaryň daşyna neme edilýän bir müň dört ýüz altmyş sany magazin bilen kontrakt bar semaiki.ru ýalakdar tipa tawa diňe telefon çeholy bolma Gözle türkmen poiskoviginde belli bir dolýamyz bar diýip gidýär, ýöne entäk ofitsialny kagyza dökülenok. Ustno. Ustno, ustno dogovar ýa-da. Türkmen poiskoviginde. Ondan soňam näme bärde her naprawleniýany bölek bir firma ýükleýänler, mysal üçin, logistikany bölek firma, şweýkany bölek firma, Wildberries bölek firma, Ozon bölek firma, hemmesini mümkin boldugyňça şonuň ýaly böljek welin, Birem başlap oturan bir täze proýektimiz bar. Şu wagt häzir Orsýetde şu marketplaýsyň bumy bar. Hemme marketplaýsa gidýär. Orslarda bir söz bar, edil doly ýadyma çynak. Gavno satma, lopata sat diýen ýaly bir söz bar. Aha. näme üçin towar sataly, eger biz şol towar satýan optowikler bilen marketplaýsda uje satyp oturan seýlerleri birleşdirip biljek optowy platformany emele getirsek. Şu wagtky ýagdaýda näme? Marketplaýslar bar, beýlem. Seýlerler bar. Marketplaýsa towar berýän. Bular hem bir ýerden towar alýar. Beýlem. Optowiklerden owa. Bir sany optowik bar, allakuly. Sany pasta e, seýler bar. Annamämmet. Meret Muhammet. Aha.
Bäş sany marketplace bar. Aptawikler häzir e, bular e, seýler aptawikden alyp fosfor e, marketplace ýükleýär. Ýöne şu aralykda kän tower blažit etmeli, sklad tutmaly, maşyn etmeli, bir topar e, adam tutmaly, bir topar riski köpeldýär, biznesiň riskini köpeldýär. Hmm. Aşda ýesli biz bütün şu seýlerlere bir sany platforma e, teklip edip bilsek.

Nesip bolsa ýakyn wagtda zapusk ederis diýip oýlaýan. Edil srok hakynda entek bir anyk gürrüň ýok. Sebäbi gaty uly wlaženiýe gerek. Sebäbi gaty uly proýekt. Mysal üçin aýdanda 100 müň kwadrat ýalyrak meýdan gerek başlamak üçin. Ýema ol sklad. O 100 müň kwadrat diýeniň hem kwadratyny skladskoý pomissiýany 400-den alanda-da Uje esliň ýary aýlyk arenda tölegiň bar. Sklad alaňda onuň içi boş, şoňa stilaždan doldurmaly. Onuň üçin forkliftler, ýük göterijiler, garawullar, ahranalar, osweşeniýe, wentilýasiýa, pažarnyý, kompýuterni oborodowaniýe, işgärler üçin uslowiýalar, ofisler, ofisni oborodowaniýeler, serwerniler, kän çykdajy boljak. Şoň üçin Eger şony edibilsem, şu wagt aýdybiljek sostoýaniýämi, sebäbi men uje investisiýa alan wagtym prosentnoý sootnoşeniýe bilen şu proýektiň bahasy çykýar we uje men anyk sifra aýdybiljek, şu wagt men hiç hili baha aýdybiljek.
Polibom kelläňde bardyr. Tam eý, plança gazansam-a, ondan arkaýynlaşsam bolýar diýýäniň-a kelläňde. Potolok summam bar bolsa şony aýtsaň.
Okuwymy taşlanda öwrülem ýunuslyk maksimalizm bilen milliard hakyny arzuw edýäň elbetde. Ýöne işläp başlan wagtym. Dollarda. Hawa.
Ýöne şu wagtky meň kellämdäki pikir. E, kimler üçin halaman biler prosent ýene bir zat. Ýöne meň şu wagtky kellämdäki pikir. Men 5 million dollar pul gazanmaly. Ýyllyk 3% dollaryň stawkasy pes bolýar. 3% bilen şony banka goýmaly. Ýyllyk üç prosent bilen. Godowoý on, on iki berýär. Dollarda üç prosent, dört prosent bolýar. Ýatdym. Hawa.
Men şony üç prosent bilen nämä goýmaly? Men aýda bir on, on bäş müň dollar sowgatga Prosta, pulum hawa.
çykjak derejede ýaşamaly. Meň şu wagtky bar pikirim bäş million Bäş dollar million, gazanmak bäş we million, pensiýa çykmak. Ýöne haçan bolar elbetde bilemok. Ýöne Ýa, bolar-la, nesip bolsa. şeýle kyrk bäş ýaşa çenli ýöne posмотрим. Näçe galdy?
45 ýaş.
Ýok, 45 çenli näçe galdy? Meniň 11 ýyl. 11 ýyl.
Hmm.
Şu wagt nä? 50 müň bolsa. 50 ňä sen 100 edip bilseň, ondan saňa ýylan satma. E, million edip bilseň ýylan satma. Men sen bilen işleşdim, işleşenden soň öz momentleri boldy i men azona girdim. Aýrylyşdyk, gaýtdyk, iş goýduk, gaýtdyk. Men azona girdim, gaýtdyk. Ondan şu azanda satýan, aýdýan. Türkmen oglanlar bardyr, gyzlar bardyr. Biraz summa çöpläp indi bir bir ýeri bir ýeri wlažitsiýa etmeli, bir bir biznes bilen zanimasiýa etmeli. Tam ine Möwlamam bir biznes bilen zanimasiýa edip şu derejä ýetipdir zat diýip pikir edýän adamlar boljakda bilýäňmi? Onuň şolara girmäne maslahat berýän marketplaýsa iminle. Naprimer, uslowno goworýa, elinde iki ýüz müň rubly bar. Iki ýüz müň rubl bilen girmäni maslahat berýäňmi adamlara?
Bir şert bilen, eger aljak zady proýektine çemeleşseler, hawa, iki ýüz müň rubllyk towar, mysal üçin, iki ýüz müň rubl bolsa, ýüz müň rubllyk towar tapýaň, ýüz müň rublyny reklama goýýaň. Wlažit edýän proýektine şo zady satdym, aldym puly, ýene ýene şondan sawar bolmagy mümkin. Ýöne mysal üçin eşige girmegi maslahat beremok. Eger e, iki ýarym üç million rubl bolmasa, eşige maslahat beremok düýbünden. Ýüz müň rubl bilen hiç zat edip bolmaýar. Ýöne tawarka bolup biler. O lewa nauşnik satyp bolar. Okupaýmasy uly tawarlar. Okupaýmasy uly kiçijik bir esasan hem bezli luşkalar gowy satylýar. Mysal üçin Azonda Wildberries-de. Aldyň, ulandyň bir gezek lipuçka ýene bir zat, näme zat ol spinner. Şol ýaly bir trendi tutup bolsa, Şol summa girip, satyp, puluny alyp çykyp. Ýöne wagtynda çykyp ölmeli. Olam poker ýalak bir zat. Gaty kän tanşym bar. Pandemiýa döwründe müňläp, müňläp, millionlap maska satyn alyp, soňundan satyp ölmän ýören. Men popit hakda eşitdim. Popit, popit şony ýalak. Gaty kän eline, eline galan adamlar. Trend barmy? Bar. Eşige girmek üçin 2-3 million diýdiň-de. Hawa.
Tawarkada 200-300 müň rubl bilen arkaýyn başlap bolýar.
Ondan sere iki ýüz çü müň bilen napyr mer alaly Myradyň elinde iki ýüz müňi bar ýaňky diýşiňä ýüz müň rubla towar aldy ýüz müň rublynam reklama goýberdi keýs görnüşinde işledi napyr mer ýüz müň rubla ýüz rubldan bir towar ýüz rubldan alan bolsa näçe müň ştuk bolýar da hawa müň ştuk müň ştuk aldy odgruzka etdi fbo işlemäni maslahat berýäň da ili fbs. Bezdeluşka. Fobo. Fobo. Fobo aldy 100 müň, e, müň ştugun ýaňky atkrusk etdi 100 müň rublyny. 100 müň rublyny reklama çykardy, reska bir aýyň içinde satdy. Düşünmegem gerekdi ara otaýda. Ýogsadam gelip bir gün alyp, e, asmandan düşen ýalak bolup köçede gören birinji towaryňy alyp äkidip ýerlejek bolsaň elbetde bolmaýar. Oň e, öňündäki momentler bar, analitikasy bar. Bazary öwrenmeli, e, towary gowy edip gözlemeli. Şoňa bir marketingi we näme zat edip bolar, näde uluçy, uluçy edip bolar we nädip şoň wykupaymasyny köpeltip bolar diýen soraglar bolmaly. Bar PVZ-den alma towar almaga baran adam eline alan wagty şo zat eger ýönekeý bir salafan paketde gelen bolsa men aljak däldi şony. Men uzat galdy. Owa. Ýöne şol bir ýönekeýje bir mata açky çekoljugy bolýar. Ede şony alak zada salnan bolsa şoň bahasy mysal üçin 7 rubl.

Ýöne wobşem şolar ýaly köçeden gelip elbetde girip bolmaz. Türkmen oglanlaň gyzlaň hökman okamaly kitaplary seň pikiriňçe. Bu klasikalar panyatna zat. Türkmen klasika nime eşit? Ýok.
Men klasikasyny okadym men hany.
Mekdep programmaňda bardyr. Mekdep programmasyndan daşgary okamadym mukam men. Mhm. Düşünýärlik bir zat bar. Roman okaýaňa. adamda empatiýa, saçustiýe duýgusyny kämilleşdirýär, gowulaşdyrýar. Bir garyp ýaşulyň maşgala sakynlygy bolup biler. Elif Şafagyň ýene bir zadyň turetski türkçe düşünýärler bolsa, mysal üçin, e, durmuşdan alnan erkilek romanlary bolup biler. E, ady ýadyma düşenok, ýöne men bir Türkiýede ýaşaýan bir ermeni bir gyzyň Koroçi. Neme gyzyň? Kurtizanka. O, kurtizankaň
hakynda bir roman okapdym, mysal üçin. Şoň gözünden. Şuny ýek bolýan.
Sen uje şo gyz hökmünde oýlanyşy bolýan. Sen şo kitaby okap otyrkaň hatýa bi şoň gaýgadýan zatlaryny sen hem gaýgadýan. Duýýan duýgularyny. Däl, sen şuny okan wagtyň kelläňe ýazylyp dur we sen sen hem gaýgyň ýalak bolýar şol. Saňa dert gerekmedi, o seň derdiň näl? Ýöne sen şoňa düşünip ölýäň. Edil şolar ýalak, sen özüňi her hili durmuşlarda ýaşap gören ýalak bolýaň, mundan gyzykly näme zat bolup biler? Hiller hakynda, ýa ýene bir, bir çagajyk, dedoma üçin bir çagajyk, mysal üçin, her hili temalarda bolup biler. Esasat, meň pikirimçe, deregine şu häzirki zamanada kapitalizmiň tesig atyp çykyp duran döwründe adamlara empatiýa, saçustiýa ýetenok. Biri-biriniň gözüne, biri-biriniň ýagdaýyna düşünjek bolanok. Şoň üçin egoizm ösüp Egoizm öňe öňe sürýär. Her kim öz gözi bilen seredýär. Tä seredibem bilenok, seretjegem bolany. Ýöne şu her kim bir şol başga ýagdaýyny özüni bir şoňa opustir ediberse ýa-da göteriberse, şo adamyň ýagdaýyna özi şoň gözi bilen oýlanyşyp görübilse, dünýä has ýumşak, has ýaşamak üçin owadan ýer bolardymyka diýen.

Ýaşamagyny saklaşdyrmak üçin kitap okaň köpräk. Häzir aşakda ýazýarlar hudaýba. Aý baý, nemes sen aý kitap okap omar durmuşyňy aňsatlaşdyryp bolýarmy? Ýüz prosent şo kommentariýa garaşýan kimiň kellesine gelen bolsa. Seret indi bywaýt momenty u çeleweka. Türkmenistandan gaýtdy naprimer daway ýene aýdaly Rossiýa gaýtdy okamak üçin. Togsan prosendi kontrakt okaýarlar kontrakt okaýanlaram polibom tölemeli etmeli. Oň gapdalyndan polibom tam gymylly hereket bolýar. Ol okuwlara zyýan ýetirmän e, edýän herek adamlaram bar, okuwda zyýan ýetirýänlerem bar. Garaz, her her adam ol öz wybry, öz durmuşy, oňa goşulamok bolýan. Ýöne seret, e, şu taýda wapros döreýär. Diplom wažnymy ili işläp ýören gowumy?
Işiň gözüni bilmek elbetde gowy.

Durmuşyň talaby, häzirki zamanyň talaby attestat däl. Şeýle aslynda. Okap bilmeli, düşünip bilmeli, öz pikiriňi wyražat edip bilmeli. Wyražat edip, izlagaýt edip bilmeli. Mekdebiň, mekdep programmasynyň esas maksady şol. Adamy bazawy durmuş prinsiplarynyň sebäplerini öwretmek. Näme üçin howa gyzýar? Näme üçin gün batýar? Näme üçin gün dogýar? Näme üçin bury emele gelýär? Ýyldyrym näme üçin çakýar? Radiator näme üçin aşakdan goýulýar, kondisioner ýokardan goýulýar? Termodinamikanyň kanunlary, Nýutonyň kanunlary, ýene bir zat şonuň ýaly bazawy zatlar öwredilýär we şolam attestat almagyňa ýetik bolýar, şeýle. Indi diýjek bolýanym näme? Her kim özüne indiwidualno jogap bermeli bolar. Mysal üçin, maňa hiç hili ýagdaýda MGU-nyň diplomy gerek däldi. Men uje MGU-a giren wagtym, men MGU-nyň tölegini

Özüňde söýýän üç zadyň we ýigrenýän üç zadyň. Gowaran üç zadym kynçylyklardan gorkamak. Öwrenmegi halaýan. We adamçylygym mamyka diýip oýlan bilemok. Halamaýan üç zadym. Artykmaç ýumşaklygym adamlara garşy hasap-hesibi gat halamaýanlygym we disiplinasizligim.
Adamlara bolan ýumşaklygym diýýäňdä ha. Ýumşak göz bilen seredýän tam žostky bolup bilemok, yzyny alyp bilemok. Wala togsan prosent türkmenlere guýulýan Astanoý zatlaryň birimikä diýýär. Patamu şda nämemi ýa her bir maşgalada öz çagasy idealnyý bolmaklaryny isleýärler. Indi kişä kömek edip öwren, halkyň dilinde iň samy lutçy çylaýbek, hemme kişiň göwnüne ýaraýan bolmaly i tak dale, i tak dale.

bir meseläni birinji kabul etmeli. Ikinciden şu zada ýasyna düşünmeli. Ve to şu Raşenýaň 50 prosenti meselem şu galan üstünde işlärsiň. Sen şony ýadyňda bolup, indiki sapar birini ýumşak daranjak wagtyň ýadyňa düşüp, biraz gatamagy mümkin. Ve netijede esasa şoňa adamyň özüniň düşünmegi mukadem. Gaty bir Uzak wagtyň içinde däl, soňky bir ýylyň içinde özüm öwrendim, özüm şony kabul etdim we ünsem berýän bu soňky bir ýylyň içinde adamlar menden gaçyp başlady, kän halanoklar, öň dost bolan oglanlarym uje gaty bir dostlugymyz gowy däl. Ýa men şol pra men şol pra men şo zady asoznat etdim, şo meni özümden halamaýan zadymy. Ýöne şu men şo diýmek uje men şo podsoznatelno şoňa garşy işläp, şoň üstünde işläp otyryn. Ýa bu işiň ýaly bolar üçin udobny däl, uje men jaň eden wagty Işim goýup baramok, elimi uzadamok. Maňa gerek däl, men edemok. Mysal üçin, etmejek bolýan. Gowy zat, ýalňyş zat, ol uja çekeleşilip bolar. Motiwasiýany nirden alýaň? Bilýän, mende näme elek bolýar, käwagt bolýar, turýana. Turýan bolýar. Iýläme gürlüp, ýatasym gelýär-de, bilýän. Patomu şto, ara. Günüň etmeli zatlary barda i hemme zadam saňa nemedi. Opet je aňryk atkladovat etmek etli ne rişeniye. Aňryk soňra eý bolýa şu gün ýataýyn ýa şu gün neme etmäýin şu gün nastoýenýede däl şu gün jepaýagymdan turdym zat diýip aňryk süýşürmek etli ne rişeniye. Nikak ne rişeniye. Lutşe stad i delt eto panyatno. Ýöne Käbir momentlerde şo stati delat diýen zat seň kelläňden çykýada inim, aňryňa gurla ýat diýip neme bir zat has ýokarda durýada inim, ol saňa bir motiwasiýa gerek bolýada turup etmek üçin, men şony nirden alýan? Türkçe bir kitap bardy, sadeje üç saniýeniz bar, şu diňe üç sekunt nemesi bar, prinsipi bar.

Ýa-da bir edilmeli işler bar, sataşmaly adamlaryň bar, postoşikler, pokupaýteller. Utanmajak, ýüzüň gyzarma, gyzarmasyn diýip, belli bir ýoldan soň uje sen ýüzüň gyzarmazlygy üçin hereket edýäň. Ýa sen uje Abraýyň üçin.
Abraýyň üçin sen uje yza gaýdybermäge mümkinçiligiň ýok.

Hemme zady aýyrýan-da, men şu wagt häzir üç sekundyň içinde ýerimden turmaly. Bir, iki, üç, ýerimden turýan. Uje pozdno, men uje ýatyp ölmeýän. Kimem bolsa-da indi. Soň uje geýinýän, ýuwunýan, çykýan, uje aňsatlaşýan. Men şu üç sekund kanun diýip bir zat has detalyny okasaňyz, has gowy täsir edermi kalýan.
Arkaň agyrýamy? Hawa. Arkaňa sokulan pyçaklardanmy, ili durmuşyň beren agyr ýüküni göterersiňdä?
Aý, wele. Arka sokulan pyçaklar üçin men wara gaty bir zlopametny adam däl, mykam diýen. No imena etih ublyotkov nikogda ne zabudu. W momentie men şu wada rapuska diýen prosessualna ýadymda. Maňa eger arkama ýük berýän bolsa, şu ýüki götermek bilen men arkamyň myşsalaryny güýçlendirendirin. Men özümi şolar netijede men şu ýagdaýdan, kyn ýagdaýdan

Bu wyborda a muny iýesim gelýär, muny göresim gelýär, ýok şu wagt götüm gysmaly, şu wagt däl, tam uslowno on ýyl nakapyt edeýin, on ýyldan soň gelerin, görerin. Şu görnüşde ýaşamaly. Ýa bir ýurt kapitalist bolýar, biri demokrat bolýar, biri ýene bir zat bolýar, sosialist bolýar, kommunist bolýar. Adamlaram şolar ýalak. Bir ýurt beýleki ýurda goşulsa ože politiski interwensiýa ýa ože şo ýurda bir zatlar diktowaýt eden ýaly goşy ýaly we bu mežunarodny ýurisprudensiýada ýalňyş kabul edilişi ýaly men hem kimdir birine puluňy tygşytla ýa-da bugüniň bilen ýaşa diýmegim olaň durmuşyna goşulmak kabul edýän. Jemleýiş pikiriňi aýda. Hereket etmeli. Öwrenmeli, okamaly. Iň esasy adam. Meň pikirimçe, üýtgemekden gorkmaly dälmika diýen. Bu gün bu günki boluşymyz ertirki ertirki bu özümiz bilen bu günki bu özümiz bir adam däl. Ýa biz has akylly ýa-da has samsyk. Has gowy ýa-da has erbet. Ýöne nähilem bolsa

Kämillik üçin. O saglyk bolsun. Sag ol, sag ol. Ha, bi.
Padarkam.
Näme padarka podpisçiklere?
Näme üçin bermeli? Padarka hakda aýdyp ber onda uslawiýasyny men aýdýan şertlerini. E gaty görme orsçany go neme edýän goşýan bolaý prosto näçe ýyl bäri bärde bolam soňam bolýa gürlemek aňsat bolýa öz pikirimi hem wyražat etmek aňsat bolýa. Şoň üçin Bider kommentariýa ýazmaň gaýrat.
Şu pomal diýdik we ýöne şu Tonko iskustvo pofigizma kitaby bar. Şertlerini özüň bellersin. Mhm. Kitaby sowgat edeli. Näme üçin şu kitap? Sebäbi Ee, bizde köp psihologik ustanovka bar. Her özüň maňa dogry alyp barmaly, ee, akylly bolmaly, köçä çykmaly däl, eýitmeli däl, beýitmeli däl. Dogry ýalňyş hakynda däl gürrüň. Ýöne biz artykmaç derejede ustanowka sokýas özümiz. Artykmaç idealny boljak bolýar. Özüň üçin, özüňe ýaşamak has ýeňil bolmagyny öwrenmek üçin maslahat berýän.

Kommentariýa ýazyň bir şuda bile saýlap alýas kommentariýaň içinden şul nä erkek ýaly dastan ýöne kitap okajagyňyz gaýrat ediň dä diýme o maňa kitap ugrat diýip ýazanyň bolanokda bilýäňmi şu wideony görýäň tam öz pikirleň bolar göreňsoňlaý bäh eýle ekenow bäh beýle ekenow diýip onuň pikiriň wyražat edip zat etseň ýazsaň bolýa i samy glany zat biziň birinji wideomyz Biziň birinji wideomyz, şoň üçin hem bize birazjyk kömegiňiz gerek. Kim görýänem bolsa, bir adam bolsun, on adam bolsun, ýüz adam bolsun, prosta öz tam dostuňyza, tanyşlaryňyza ýutubdan ssylkasyny okap, ýutubdan görsünler, göwnüňize ýaran bolsa podpisat ediň, tam sorap-a oturjaklar, laýk goýuň, podpisat ediň. Göwnüňize ýaradymy ediň od duşy göwnüňize ýaradymy ediň. Halamadyňmy? Halaňokmy?
Unlike goý. Arkaýyn geçip git. Ýöne biderek kommentariýa ýazma, gaýrat et. Şeýdip Ýok, ýalbarmaly biderek barly.
biderek kommentariýa ýaz, ýöne samsyk kommentariýa ýazma. Ýok-la häzir. Eje-bajy goýmaýalar-a-ow. Bolýa, karoçe jemleýas şunda. Iň esasy adam, iň esasy adam podpiska. Awa podpisasiýa ediň, podpisasiýa ediň. Bizem bir wideolaryň dowamy boljak bolsa. Tipa yzynda neme rezultat gelýänini göreli, ştoby daşada ýene-de beýleki gyzykly adamlar tapyp, şolar bilen şu daşary ýurtda gezip näme işläp ýörler, nädip galdylar. O üçin şu zatlary gürrüňdeşlik ederis. Şu zatlary simat ederis. Äpälje size görkezeris, görmek isleýän bolsaňyz. Gaýrat ediň, podpisat ediň, laýk goýuň. Diýjek geldi, diýdim aý. Ýaman bidergim çykyp barýar, sizi ködýärin men. Ýagty gagam, sag bol.